Utai, enda tau enda nyukung pangan diri, aa, besampika pangan diri ngambika kitai sama-sama ulih bekereja nitihka pemeri kitai ngemansangka eklisia enggau gerija kitai neh. Tu utai ke dipadah Seinfeld. Ingat, laban iya ke meri nya Tuhan ti siku, ukai mayuh. Aa, Roh ti siku, kitai dibaptisa ngena baptisa ti siti. Nadai utai bukai. Nya kebuah kitai mesti nyadi siti, nyadi siti tubuh neh. Ingatka nya. Anang ngasuh utai bukai ngelimpangka kitai neh. Tang pakai buah ruti pengidup tu. Pakai. Anang enda makai nya kitai. Anang ngiga pemakai bukai. Jesus aja. Munyi ke udah dipadah kitai tadi, semina Iya aja ulih. Okay. Nyadi, kena aku ngujungka jaku kunsi kitu, sama-sama kitai bala mati ke bisi utai kena aku tanya ngagai kitai. Kena kitai meretika nama reti ruti pengidup, nama guna ruti pengidup tu dalam pengidup kitai. lalu kati chara ruti pengidup tu ngemansangka runding kitai neh nuju tuai agi, to be matured ke orang neh ngambika nadai utai bukai ngemesaika eklisia Tuhan. Ke satu, tu ari segi tanya, bisi ruti bukai ti tau meri pengidup ke semengat mensia kelimpah ari ruti pengidup. Kita empu nyaut. Kedua, kati chara kita nerima ruti pengidup nya? Kita empu nyaut. Chara kita, aku udah madah ekspirien ku empu tadi. Nah. Bisi kitai pengingin ati deka ngelala Jesus enggau dalam agi? Bisi. Nya nanya kitai empu. Bisi kitai pengelapar deka nemu utai ti baru pasal Jesus? Reti nya, tu naka penemu kitai. Bisi kitai ka ngiga penemu ke lebih agi nya pasal Jesus, bisi ke enda. Siti agi, nuan amat bepegai rat ba pemendar Jesus. Kitai ingat tadi bacha dia, ribut bepuput ngasuh kitai beguyat ba pengarap. Sekali kitai bepegai rat dia, anang baka anak mit munyi ke padah sampel dia. Em. Siti agi nuan rindu ke Jesus? Rindu nengki iya? Lalu penudi iya? Bisi nuan ngiga dalam Bup Kudus kena nuan ngemantupka ati nuan ti deka nemu Jesus enggau terang enggau dalam agi? Bisi? Nuan deka nemu Jesus begiga dalam Bup Kudus nuan penemu nya. Bisi nuan pengingin ati nya? Nyadi tu nyeraup, summarize, jaku kunsi ku tu iya nya pasal roti roh kudus, guna iya enggau tuju iya enggau chara kitai. Man pem enggau tuju iya. Enggau pemansang nuju runding ti tuai neh. Tu beguna amat ke tanya kitai. Nyadi semua tu dikena tanya tu tadi semua tu kena kitai nilik kitai empu neh. Nilik kitai empu ari dalam kitai enggau penuduk kitai ba pejalai kitai dalam. pemansang nuju runding ti tuai dalam pengidup rua. Enggau tu sama-sama kitai ngemansangka diri dalam pengidup rua kitai ngambika kitai ulih dikena Tuhan ngereja pengawa ke Iya lalu ukai semina nya ngambika kitai

Subdeacon John bejaku ajar nya tadi, Aram kitai sama bediri lalu nyebut batang pengarap kitai nyadi orang Kristian. Kami arap ke Allah Taala Petara siku aja, Apai ti Madu Bekuasa ti ngaga serega enggau dunya, enggau semua utai ti dipeda enggau semua utai ti enda dipeda. Kami arap ke Tuhan siku aja, Jesus Kristus, Anak Tunggal Allah Taala, Ti endang sama bisi enggau Allah Taala kenyau ari mulia Iya kelia. Allah Taala ti datai ari Allah Taala, Penampa ti datai ari Penampa, Petara bendar ti datai ari Petara bendar. Iya diperanak, Iya ukai digaga, Iya endang sama sebaka enggau Allah Apai, Ulih iya semua utai digaga iya nurun ari serega tegal kitai laban deka nebus kitai mensia. Ulih kuasa Roh Kudus iya diadaka Maria Darah Tuchi lalu nyadi mensia. Ketegal kitai iya diregang geletak Pontius Pitus iya merinsa, mati lalu dikubur. Ari ketiga iya angkat idup baru ngamatka jaku dalam Surat Allah Taala kelia, Iya pulai ke serega, duduk mua ke kanan Allah Apai, Iya deka datai baru enggau mulia, deka milih orang ti manah enggau orang ti jai, semua ti agi idup enggau. Ti udah mati, lalu perintah iya deka meruan belama-lama. Kami arapka Roh Kudus ti Tuhan ti meri pengidup iya datai ari Apai enggau Anak. Iya sama sebaka enggau Allah Apai enggau Allah Anak, sama disembah lalu dikemesaika. Iya udah bejaku seruan ke sida nabi. Kami arap ke siti eklisia aja ti kudus, ti kelika, ti dipun ari semua rasul kami. Kami ngaku siti petisa dikena ngampun dosa. Kami nganti pengangkat orang ti udah mati enggau pengidup ti meruan dalam dunya ti ga datai. Amin. Okey, duduk dulu. Doh kitai ninga sampi, aa, Kitai besampi ke pagi tu aku deka madah ke sekeda ja ku padah ke pagi tu keterubah iya taja pen sop kitai baru inya phase dua of the national recovery plans madah kitai tau ngadu servis sembiang dikena Enda lebih ari lima puluh iku tang daisis kitai, kitai apin dikemendarka tu laban kes covid semilan belas agi mayuh lalu diatu udah bisi varians baru iya nya Delta varians. Nyala kitai mesti ka bejaga dulu iya. Kitai deka dipadah baru pasal pekara tu ke lebuh maya ke patut ila. Kedua, Council of Churches of Malaysia deka ngadu A Day of Fasting and Prayer lalu minta semua kitai sama diperansang enggau lebuh maya A Day of Fasting and Prayer tu inya kitai besampi lalu bepuasa ke menua kitai Malaysia tu. Iya. Lalu ketiga, Kitai diperansang semua meri belanja enggau ati ti gaga sereta beterima kasih ngagai gerija lalu meri Church Fund kitai, Ministry Fund tauka Offering Fund, Care and Share Fund enggau pemeri bukai. Kitai tau nganjung pemeri kitai ngagai opis parish kitai tauka ngena online banking ti disebut ba kitai empu skrin begitu. Ok. Terima kasih enggau tu aku ngangauka Lerida Soma Ita lalu meri kitai sampi pinta pagi tu.
Aram mekit tai diau jenuh lalu meri fokus ngagai Tuhan. Aram kitai sama-sama besampi nyerah ke diri enggau seluruh pengidup kitai ngusung Allah Taala enggau penuh pengarap. Aram kitai besampi ke eklisia sereta semua mensia di dalam dunya tu lalu meri terima kasih ke semua pemanah Tuhan ba pendiau pengidup kitai. Tuhan ti Pemadu Bekuasa, Apai kami di. Di serega, Nuan udah besemaya deka ninga kesampi kami ti minta enggau penuh pengarap. Tuhan, terima kasih ke jaku Nuan ke pagi tu ti chukup manah ti dibai menyadi kami, Sep Deacon John Kennedy. Kami besampi awakka jaku Nuan nya Tuhan, idup, tumbuh bauh, galak, berakar, beurat, Lalu bebuah lebat ngasil ke buah ti manah. Awak ke jaku nuan Tuhan, firman nuan tetap nyadi ke lalau, nyadi ke tangkan, nyadi ke peransang, nyadi ke garam, nyadi ke penerang dikena kami ngereja pengawa enggau gaya perangai ulah kami ari ti bechuan beteladan ke nuan Tuhan Jesus. Terima kasih Tuhan, Nuan tetap sabar enggau semua ke minta kami. Taja kami selalu enda nitih ke ajar Nuan. Kami selalu berunding ke diri empu. Ba pinta ba Nuan, dikena ungkup diri. Kadang-kadang pemeri, pemisi ari Nuan enda dipekunsi ke kami enggau orang bukai. Ajar serta iring kami Tuhan. Awakka kami ulih ngena pemisi, pemaik, pemanah, pengasih, pengerindu ti diberi Nuan ke kami. Kami ulih mela orang bukai. Tuhan, kami nyungkur kediri ba kaki Nuan. Ampun meh penyalah sereta dosa menua enggau kami. Tuhan ulih pengasih Nuan, dingaka sembiang kami. Kering ke Bishop The Right Reverend Donald Juti, ke Sapit Bishop The Right Reverend Nelson Ugas, kami besampi ngambika nuan meri meri sereta merekat ke seduai iya enggau penemu, penau sereta pengelandik dikena seduai iya ngereja, ngiring, ngintu sereta mela bala anak nembiak nuan Tuhan ngambika tubuh enggau semengat kami Ditupi enggau jaku nuan ti ngasuh kami kenyang, lalu enda ngasuh kami aus agi. Baka nya mega ngambika kereja badas ulih pegari pulai ke pemanah dikena ngemansangka eklisia nuan ba menua kami tu. Kami besampi awakka nuan Tuhan ngibun meri pengerai sereta pengelikun ngusung ruang bilik Anak, menantu sereta uchu seduai iya mega. Kami mega besampi ke semua bala pederi ba dinding-dinding endur sida gawa. Kami nyerahka semua sida ngagai jari nuan Tuhan ngambika sida semampai diberi nuan pengerai, pengelikun, berekat, pemisi enggau pemerani ati lebuh sida ti ngenataika jaku nuan madah ngagai bala kami. Nuan Allah Taala endang patut disembah. Nuan Raja di atas segala raja. Nuan Tuhan Penebus enggau Juru Selamat. Ari nya eklisia Nuan ti betuaika Kristus tau tampak pegari, lalu semua orang ti ngaku nama Nuan tau begempung dalam pemendar Nuan, begulai diau dalam pengerindu Nuan, lalu mandangka mulia Nuan di serata dunya. Kitai mega besampi ke ruang bilik sida tu mega. Minta nuan Tuhan meri berekat ngusung sida iya. Ba Gerija Saint Fate tu, kitai besampi ke bika kitai, Canon Bradley Sangan ti nyadi Priest in Charge, Rev. Stephen Gendang, Rev. Michael Pei, Rev. Ever Lim enggau Rev. Sika. Kami mega besampi ke Subdekan Gilbert, Subdekan John Kennedy, Subdekan Chundang Jegang enggau semua bala Rail Leader, Rail Leader. Beri penemu enggau penau lebuh sida bejalaika pengawa nuan Tuhan, berekat enggau pengerai sereta pengikun ngusung sida sereta mega ruang bilik sida tu. Kami mega besampi ke semua ministri ti bisi ba gereja tu. baka Youth Ministry, Music Ministry, Sunday School, House Group, Gerempuang Indu sereta DTP ba Ministri Jaku Iban. Taja jam ke diatu, mayuh program enda ulih diaduka. Kami enda ulih betemu mua. Terima kasih Tuhan, kami agi ulih begulai betemu ngena live streaming tauka ngena Zoom. Allah Taala ti pemadu kuasa, kami besampi ngambika Nuan muka ati, muka runding bala kami ti enda ulih datai ba taun tubuh ngagai gerija ulih enggau sama ninga sembiang sechara online ba nini gerija. Tupi semangat kami enggau pemakai Roh Nuan ngambika kami kenyang ditupi ngena ruti pengidup. Ti udah disebut nyadi kami nya tadi, lalu enda aus agi, pengarap kami tetap teguh bepegai rat ba nuan Tuhan. Tuhan ulih pengasih nuan dingaka sembiang kami. Allah Taala ti pemadu kuasa, kami nyerahka menua kami Malaysia ngagai nuan. Laban udah meri pengelikun, pemaik enggau kebebasan ke menua kami. Terima kasih Tuhan. Kami agi ulih begulai enggau pangan diri taja pen enda sama bangsa, etnik, adat budaya enggau jalai pengarap. Berekat ke meh Yang di-Pertuan Agong ti nyadi lambang menua kami, ke semua bala menteri sekalika sida di peringkat federal tauka di peringkat negeri Sarawak ti udah dipilih rakyat ti udah diberi mandat mangku pengawa ngemaju ngemansang sereta ngangkatka pemanah kestabilan politik, ngangkatka pemanah penatai pemisi. Diatu kami ngangau nama nuan Tuhan, Allah Taala ti Pemadu Bekuasa, tegu mih ati ke semua bala pemimpin menua kami di Malaysia tu jam ke diatu berekatka pemimpin kami tu enggau penemu, pemandai enggau pengelandik. Asuh sida ngembuan pengasih, pengerindu, pengibuh enggau penyiru ke menua sereta bala rayat enda pilih mata, enda bechiping berekat ati runding sida, mulut, jaku ti dipansut enggau ulah perangai ti manah laban sida tu meh sepatut iya nyadika chunto teladan ngagai rayat. lebih-lebih agi ngagai generasi baru menua tu. Ari nya ila Tuhan, mensia deka bebasaka pangan diri ulih bekerejasama betulak ansur sereta ngembuan tanggungjawap ke menua enggau bansa lalu mai penguntung ngusung semua. Tuhan ulih pengasih nuan. Dinga kesembiang kami. Apai kami ti di serega, kami nyerahka menua kami ti agi balat napi penusah ari penyakit covid nine tin. Lalu diatu, varian Delta mega udah ngerampit ba dinding-dinding endur. Nyau deka setiap hari, beribu orang dirampit penyakit tu. Enda milih umur tauka agi biak, kami chukup irau setenangi Tuhan. Ari nya kami besampi ngambika vaksin ti udah diterima kami ulih nyeliahka penyakit nya ngelekai ngusung orang bukai. Kami besampi ngambika vaksin jampat diberi ngagai menyadi kitai ti diau ba rumah panjai, ulu sungai tauka di menua pesisir. Buka ati sida ti enggai nerima vaksin tu, ari nya resiko bejangkit deka kurang tauka nadai agi. Ari nya mega mega munua enggau seluruh mensia ba dunya tu deka gerai pulai lalu idup baka selama. Kami minta nuan Tuhan nyaga ngayuh ngelindung semua sida ti petugas ti nyadi frontliner, bala lutur, bala jururawat enggau semua sida ti ke bukai. Beri ngusung sida pengeliat ati. ti angkun, ti sinu, ti siru lebuh sida bejalaika pengawa. Tuhan ulih pengasih nuan tingaka sembiang kami. Allah Taala temadu kuasa pagi tu. Kami nyada kami nyerah minta nuan merekatka semua ruang bilik kami ngambika semua ruang bilik kami tu semampai angkun, besatu ati, begerejasama ngereja pengawa ke nuan. Kami mega besampika bala uchu kami Jam kediatu sida agi bedau ulih nurun ke sekula baka selama. Sida diasuh belajar ari rumah tauka PDPR. Tuhan mayuh penanggul ti ditapi diasaika bala nembiak lalu mega bala pengajar. Tuhan, sekali agi kami minta nuan Tuhan ngetuka penyakit covid tu awakka jampat suman. Awakka bala nembiak sekalika ba tedika. sekula primari tauka sekula sekondari sampai ke peringkat tinggi ulih belajar baka ke ngelama tu. Kami mega nyerahka apai indai bala nembiak tu ngusung nuan Tuhan ngambika sida nemu ngambi bagi ngajar sereta nyaga disiplin anak sida berumah. Berekatka semua bala nembiak enggau pemandai, pengerai, pengelikun lalu iring sida Awakka sida enda limpang ari ajar enggau jalai nuan Tuhan. Beri berekat nuan ke semua kami, ke kami sebilik, ke pangan kami, enggau orang ke diau semak kami. Kami mega besampi ke orang ti udah ngejang ka diri ari nuan, ka orang ke bedau ngelala nuan. Minta nuan Tuhan nego ati runding semengat sida iya. Awakka sida ngesal ati pulai ngagai nuan lalu ngelala Nemu nuan meh Tuhan ti patut layak disembah. Nuan Tuhan Jesus ti penebus dosa mensia gau nuan Tuhan ti meri kami keselamatan tauka juruselamat. Awak kami tau ngereja pengawa Kristus dalam pemanah enggau pangan diri lalu rinduka diri sama diri baka Kristus rinduka kami. Tuhan ulih pengasih nuan, dingaka sembiang kami. Kelantang lalu gerai ke sida ti nat ke penyakit ba tubuh, ati enggau roh, lebih agi ngagai kaban belayan kitai ke benung berubat ba sepital, ngenatka diri ba rumah diri empu, tauka ba dini-dini endur alai sida diau. Berekatka ubat ti dipakai tauka diambi sida iya, ngambika sida jampat gerai. Kami mega besampika bala ti benung ba pusat kuarantin jam ke diatu. Baka menyadi kitai, Sister Cynthia enggau sida sebilik sereta mega enggau bala kaban belayan enda ditemu tauka dikelala. Baka nya mega ngagai bala ti benung nganti pemutus swab test covid nineteen. Kitai sama-sama besampi Ngambika keputusan nya ila sida tu negatif magang. Tuhan berika sida peransang enggau pengadang ati lebuh sida napi penanggul sereta penusah lalu beri sida pengaga ati ti datai ari selamat nuan. Tuhan ulih pengasih nuan. Dingaka sembiang kami. Dingaka kami lebuh kami ngingatka sida ti udah mati ti arapka Kristus. Kitai sama-sama ngingatka bala ti udah ninggalka kitai. Tuhan, nitihka semaya Nuan. Berika kami sama enggau sida bagi dalam Perintah Nuan ti meruan belama-lama. Nya alai, andal ati begulai enggau Saint Faith enggau semua orang tuchi, kami meri diri sampal enggau orang Kristian bukai mega Ke dalam pengerindu nuan. Kit, semua kitai sama nyebut. Apai ti kasih, sambut sembiang kami tegal Anak nuan, Jesus Kristus ti Penebus kami. Amin.
Tuhan ti pemadu kasih, pengerindu Nuan ti matak kami tama kitu. Jari kami enda tuchi ati kami enda besedia. Kami enda patut makai teda di baruh meja Nuan. Tang Nuan, Tuhan Petara ti penebus kami, lalu magi ruti Nuan enggau orang ti bedosa. Nya alai, tuchi lalu tupi kami ngena tubuh enggau darah Anak Nuan ti berega. Awakka Iya tau diau dalam kami, lalu kami dalam Iya. Awakka kami, sama enggau bala eklisia Kristus, tau begulai duduk sama makai dalam perintah Nuan. Ku Jesus, Dinga Nuan, Aku bediri di mua pintu lalu nekung. Enti orang ninga nyawa Aku lalu muka pintu, Aku deka tama lalu makai enggau iya, lalu iya deka makai enggau Aku. Tuhan Allah Taala, Nuan nyediaka mija ke kami, lalu taja kami diatu enda ulih nyambut sakramen Nuan ti kudus, Ulih pengasih Nuan buka ati kami nerima anak Nuan ti diberi Nuan ke kami. Jaku Nuan ti nyadi mensia, laban malam ke tungkah iya disangkal ngambi ruti lalu bedua enggau murid iya, nyebut, Sambut, pakai, tu tubuh aku ti diberi ke kita. Gaga tu kena ngingatka aku. Baka nya mega udah tembu makai, iya ngambi mangkuk lalu nyuaka iya ngagai sida. Ku iya, Irup tu kita semua, laban tu darah aku, darah penyanggup baru ti pansut ngidupka kita enggau orang mayuh, kena ngampun dosa. Gaga tu genap kali kita ngirup iya kena ngingat ka aku. Kirumka Roh Kudus nuan ngagai kami ngambika taja kami jauh ari pangan diri, kami agi nengah pengarap sama bisi bagi ari penguntung ti datai ari Kristus. Ti meri tubuh enggau darah Iya. Kami minta semua tu ulih nama Jesus Kristus Juru Selamat kami. Amen. Laban penebus kitai udah ngajar kitai nya alai kitai nyebut. Apai kami ke di serega, kudus meh nama Nuan. Datai meh perintah Nuan, jadi meh peneka Nuan. Baka dalam serega, baka nya mega di bumi. Berika kami pengidup tiap hari. Ampun penyalah kami baka kami ngampun orang ti salah ngelaban kami. Intu kami ari penguji, lepaska kami ari penyai, laban Nuan ti bempu perintah enggau kuasa enggau mulia, datai ka belama lamaya. Diatu, aku mai semua bala ke enggau kitai besembiang online sama enggau nyebut sampi tu. Terima kasih ke nuan Tuhan Jesus Kristus ke semua pemanah ti udah diberi nuan ke aku, ke semua pemedis enggau pemalu ti udah ninggang nuan ketegal aku. Laban diatu aku enda ulih nerima nuan ngena Sakramen Kudus. Aku minta nuan tama ke dalam ati aku, O Penebus, pangan enggau menyadi aku ti besai pengasih. Awak aku ninting ari ulih ngelala sereta rinduka nuan enggau lebih dalam agi, lalu nitihka nuan enggau semak agi. Amen. Apai semua kami, kami muji lalu meri terima kasih ke nuan, laban lebuh kami agi jauh, nuan ngambat kami dalam Anak nuan lalu mai kami pulai enggau nuan. Dalam pemati enggau pengidup, Iya ngayanka pengerindu Nuan, meri kami berekat sereta nukangka pintu mulia Nuan. Asuh kami tudah ngasaika tubuh Kristus idup nitihka pengidup Iya ti udah angkat baru ari mati. Asoh kami ti udah ngirup ari mangkok Iya meri pengidup ke orang bukai. Asoh kami ti udah diterangka ulih Roh Kudus meri penerang ke orang bukai. Asoh kami meruan tetap dalam pengarap ti udah ditaga Nuan ke kami. Awakka kami enggau semua anak Nuan tau bulih pengelepas lalu semua mensia deka idup muji nama Nuan ulih Kristus Tuhan kami. Amen. Pengerindu Tuan Jesus Kristus mai nuan semak ngagai Iya. Kuasa Tuan Jesus Kristus ngeringka nuan dalam pengawa Iya. Pengaga Tuan Jesus Kristus menuhka ati nuan. Lalu berekat ari Allah Taala ti pemadu bekuasa, Apai, Anak, enggau Roh Kudus, bisi enggau nuan sereta meruan enggau nuan belamaya. Dalam nama Kristus. Amen. Bala menyadi dalam Kristus, awakka Roh Allah Taala meri nuan kuasa, rindu, enggau melaya.

Menyadi dalam Kristus, sebedau kitai ngujungka servis kitai, aram kitai mai siti lagu, aram kitai angkat ngangauka nama Jesus lebih agi dalam pandemik ti nyadi ba menua kitai tu. Kitai nemu semina Tuhan aja ti nyadika pemun kitai. Amin.

Shalom, aku Iraidho. Reverse aku diambil ari James bagi lima ayat lima belas. Api ti disebut ngena pengarap deka ngeraika orang ke sakit.

Bapa kami di surga, kudus meh nama Nuan. Terima kasih Tuhan, Nuan udah meri ku pengerai enggau pengelantang. Diatu ku besampi ke kami sebilik awak ke kami semampai nangi sereta rindu ke Nuan. Berkat kami Tuhan lalu lindung kami ari semua penyusah enggau penyakit. Lalu ku arap ke jaku Nuan ba Masmur 91 ayat 3.

Ayat tiga. Semua bansa. Semua bansa. Deka datai. Deka datai. Ngagai penampak nuan. Ngagai penampak nuan. Lalu bala raja. Lalu bala raja. Deka datai. Deka datai. Ngagai penampak. Ngagai penampak. Ari nuan ti baru. Ari nuan ti baru. Amen.
Amen. Hai aku Juliet. Baik. Baik.

Diberi. Ngagai kami. Ngagai kami. Kami besampi. Kami besampi. Bawa ke nuan. Bawa ke nuan. Me Tuhan. Tuhan. Seruran. Seruran. Begulai. Begulai. Enggau kami. Enggau kami. Beri kami. Beri kami. Pegeril. Pegeril. Enggau pengerai. Enggau pengerai. Ti datai ari nuan. Ari datai ari nuan. Izaya. Izaya. Empat puluh satu. Empat puluh satu. Ayat sepuluh. Ayat sepuluh. Tuhan. Tuhan. Nuan. Nuan. Madah. Madah. Ngagai kami. Ngagai kami. Anang takut. Anang takut. Aku bisi. Aku bisi. Enggau kita. Enggau kita. Aku tu. Aku tu. Allah Taala kita. Allah Taala kita. Nu. Nuan Tuhan. Nuan Tuhan. Enda ngasuh. Enda. Masuk kami takut. Kami takut. Nuan deka. Nuan deka. Nulung kami. Nulung kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nyerah. Kami nyerah. Semua sampi tu. Semua sampi tu.

Minta nuan Tuhan ngaup sida ngerai semua pesakit covid nineteen. Lebih agi besampi ka Daddy ti benong betugas diatu. Dalam nama Tuhan Yesus aku besampi. Amen.